Hei zanin ah kan PYD President Una Pavilan Leikima kan han kawm ang a. Zanin hian PYD, Nazar Veng PYD ten Aizawl Civil Hospital hmunah Christmas thilpek hlanna hun kan nei a. Chumi hun kan hmanna chungchang vel ah chuan zawhna tlem kan han zawt dawn a ni. Le zanin ah chawlai hmuna kan thil va tih kha enge i hmuh dan tha i ti em? e tha khawp mai kha tiang kan ti thei kha nazari veng pyid te pawn hma zawn na ropui tak niin ka hria kan la ti ngai lo ka ra'n ti thei kha a ropui ka ti awle awle chuanin a zawng chhang tlak a i ngai em zawng chhang tlak khawp mai kha tiang kha a min ti phur a keimahni pawh kan phur a ti fo chi niin ka hria nakin zela pawh awle chuanin a Eng nge saw lai hmun a kan han kal khan i rilru han dek riau tu han sawi chhuah awm chi? Eng emaw nangmah rilru han sawk deuh tu te hmuh eng emaw tawn te i nem? Aa, a tam kawp mai a, kan vanei zia kan hre chhuak zel in ka hria, tin tawng mawi lo ni lo sela, chibai hleih theih lo khawpa kutna te, kebai te, Tho pawh tho thei lo te khan awm a ni. Khang kha tanpui theitu kan va ni kha a ropui ka ti a. Keimahni hi Pathian hian malmin sawm bik riau ten a hriat a, vanneihna kan chang te kha rilru chu thawk a khawih khawp mai kha ti ang hmuh khan. A lo awm hle mai. Tichuanin engzah nge Piwani thalai te hi zaninah hian han thawk chhuak thei? Thawk chhuak tha kan i ti em? Kan thawk chhuak tha i ti em? Aw, thawk chhuak tha khawp mai e. Hei nasa reveng Piwani member sawm nga leh pal nga bawr vel kan ni a. Chungah chuan Zainah hian mi sawm leh paruk kan hna tlang thei a, a lawmawm ka ti a, keimahni pawhin kan phur tlang a, kan thil tih turah kan phur tlang niin ka hria, heng vang hian kan hna tlang tamin ka hria. Aw le, tichuanin Krismas thil pek zanin a kan va hlan tak kha eng zah nge kan va sem chhuah a, eng eng nge kan va tih theih lai vel a kha report an han peksak leh ta che. Umm zainah hian ahh committee kha chuan mi sawm hnenah cheng sang khat theuhin pek ni se a midang hnenah ar tui pek mai ni se tiin kan rel a amang te chu kan beisei ai thain donation te a rawn lut tha a mite thinlungah pathian in hna thawk a ah kan beisei loh lampang deuh atang te pawn sum a rawn kal nasa a chuan vang chuan mi sawm kan pek tuma kha mi sawm leh pakhatah kan han dah a tin ar tui kan pek vek tawh hnuah hei zainah hei tunah pawh kan han chhung leh chhung leh mek a ni a ehh. bazar a chawhmeh zuar nak tu ka mi tur atana zaina riak tur ho kha tanpuina kan va nei dawn a har tui kan va sem leh dawn a chu chu tunah hian kan la chhum mek a hei kan phur tlang khawp mai kan la awm laih laih a ni e eh, a lo awm hle mai chu committee ina a lo rel mai ni lo eh, committee ina a rel bak zanina in tum chopin eh, in tum chop pathian tiang deuh khan eh, bazara thu te Tlaivar thak a naktuk bazar a thu tur te, riak te, bazar a riak te chawhmeh zuar tur ang chi te khang ho tan khan artui sem leh in tum ti na ni maw? Umm, ni e. Aa, kan artui te kan lei tam a. Marawh chu sawi tak ang khan Pathian in hna thawk a mite thinlung ah sum te rawn lut nasa a. Kan han rel dan ah tak te chuan artui case khat lak kan han ti a. test khat kan han lak kha duh tawk mai lovin ti hian test hnih dawn kan la dawn nia tunah chuan sum te a rawn lut hnem zel a kan beisei aiin a rawn lut hnem a kan beisei ai pawn kan huam zau ta a nih chu sum rawn lut zar ah Aw a lawm awm hle mai hun tha tak min siam sak avangin kan lawm e ti pawh lawm e awle tikhan thlir tu te in zavaiin chibai kan buk cheu a khati zawng kha nursery veng PYD, Ten, Krismas thil pek kan hlanna chungchanga thalaite kan han inkawmkhawm theihna chu a ni e. In zavai in mang tha vek u le.